Saz meselesinde üç-dört görüş bar alymlaryň saz meselesinde. Birlenjisi, saz düýbünden bolanok diýýän takwa tarykat alymlary bar. Hiç hili bolanok. Sazam bolanok diýýär. Hawa, dini manydaky aýdymlary hiňlenmegem dogry däl diýýän alymam bar. Ýok. Hawa, saz bolanok, ýöne dini aýdymlary Dini manydaky o dünýäňe Allany, pygamberi ýatladýan aýdymlary hiňlenip aýdylan aýdymy diňlemek dogry diýýän alymam bar. Hawa. Sazam dogry, aýdymam dogry, eger Allany ýatladýan bolsa, o dünýäňi ýatladýan bolsa, o gujagyňda ýassanyp, göwsüňden näme deýin, pylana deýin diýip ol dünýewi aýdymlaň, ýani şu aýdymy diňläňde Allanyň haram eden zadyny reklam edip, haram eden zadyna höweslenýän bolsa haram dogry däl. Ýöne. Allany ýatladýan bolsa, pygamberi ýatladýan bolsa, Alla we pygambere bolan söýgini ýatladýan bolsa, bir sahabalary ýatladýan bolsa, o dünýäni, ynsaplylygy, türkmençiligi ýatladýan aýdymlary, sazlam bolsa, o diňlemek dogry diýýän alymam bar. Ýagny görüşlerini aýdýan, şu dogry, şu dogry, özüňiz saýlamaly içinden. Dünýewi döwletde ýaşaýas. Elbetde Allaha, pygambere asy bolmaklyga sebäp boljak aýdymlaň dogry däli ol göze görnüp dur, ony sorama gerek däl. Onuň günümizde şon ýaly iň bolmanda tasa bir getiriň diýenine, iň bolmanda, iň bolmanda şu arak bilen ýarym ýalaňaç gyzlaň bir ýerde nämährem özüne o dogany jigisi bolmadyk adamlar nika düşýän nämähremleri bilen bir ýerde oduryp tans etmesi şul ikisä dogry zat däl. Etmejek boluň, etseňizem şul ikisini bir aýryp etjek boluň. Özi bir üstadyň içinde bar eden ibadatyň biderek edip küle sogrup, günäkär bolup, asi boljak bolup durmaly däl. Ine, jemagatyň azmaklygy şu zatlarda, eziz jemagat. Nämede az ýaka diýmeliler? Ine, şu aýdylan zatlara dogry dursaňyz, jemagat azmanjyk, musulmanlar azmanjyk dogry bolar geljek neslimiz. Ýok, toýumyzda arak bersek, gyz-gelinlerimizi ýarym-ýalaňaç edip, bir ýerde tans etdirsek, onda bu jemagat, bu gelejek neslimiz, bu gelejek neslimiziň dogry bolmaklygy kyn bolar. Kyn bolar. Ýene bir gezek aýdýan kyn bolar. Gaýrat edeýliň, ogul-gyzlarymyza dogry dürsi türkmen edebinde, musulman edebinde, hormatly Prezidentimiziň dini däp-dessurlarymyza boýun boluň, dini däp-dessurlarymyzy ýitirmäň, ýewropalara meňzäp durmaň, öz türkmen tahýamyz, türkmen bir gelim-gidimimiz bar, şoňa görä boluň diýýän patyşaň buýrugam bar. Oňa-da goýulmaň. Şükür ediň, Patyşamyz Alla döneýin, mekdeplere görüň, ýarym ýalaňaç barmy? Ýokary okuw jaýlary görüň, ýarym ýalaňaç barmy? Milleti orsam bolaýsa, dini musulman däl, hristianam bolaýsa, türkmen milliligini geýinýändirler. Indi bizem öz gezegimizde edeýliň-de. Alla döneýin, musulmançylygy dolulygyna, takwajasyna ýaşamaklyk mümkinçiligi barka elimizden gidermäýliň, günäkär bolmaýlyň, gaýrat edeýliň.